Meratai enggau channel Ibau Chris Sumemek, Gule Barong aku mih ke Muscolin sekali tu aku deka nempung cherita The Great Muff ngerindu nuan lalu berubah. Tusun ke empat, Arang kita menang. Pasal ba aja meh Gabriel, orang indu siu baka nya, belama ja aku benining ngagai Gabriel. Post sida eh post sida ke nama Louis pan lalu mansang ngagai sida eh. Laban bos sida eh bisi ninga ranas seduai Gabriel ngu Danny pek. Peluar dian tadi. Gabriel, agi manah nuan ka pangan enggau iya? Baka nya aja, uji nuan Gabriel lalu ngambi iya nyadika bini nuan. Gabriel, sigi titik hari meh nuan kena jamah enggau Batang Penyapu. Nasib pangan enda Gabriel ukai ngindu ke jampat ringat. Enda baka bini aku jampat ke jampat ringat belama. Gabriel, tu meh maya agi. Kereja bebena ngambi ngenalu bulih duit gaji ari bos. Ulih meh enti bai sesi raun bejari kemiri, jaku ti ngenuju ngagai Gabriel. Gabriel ulih nanek kelu irau enggau gaji enti maya tu ila, Aku meri besai agi gaji nuan kena dek mai sesi raun kemiri. Aku semina kasih menda tang ande stesi laban ande kala dibai raun ke menda meh. Aku semina kasih menda tang ande stesi laban ande kala dibai raun menda menua bukai. Amai jaku bos tu. Nadai bula jaku bos. Nadai aku bula ke dek Gabriel enti aku nadai mayar gaji dek. Aku kena tangkap enggau polis ketegal bula ngagai mensia mayuh. Ba rumah bala petunggal laki Stacey. Stacey aku udah meli ti ka bilun, Stacey aku udah meli ti ka bilun kena deh hari minggu tu tang bilun nuan terebai meh jam sepuluh pagi aja ila aku ngajung nuan ngagai airport dia kena jam tujuh pagi laban aku pegila. Nadai bisi kereja kena kena hari minggu oh pia meh suel. Eno tau gila bisi gin nadai kereja kena hari minggu belama au selesa sigi baka nya belama meh enti hari minggu sigi nadai kereja ku selesa. Selesa aram meh enti aku nurut pasal laban aku ka ngiga lauk kena temakai malam legi. Kini tada mesu selesa enggau aku ke pasal udah nya tua lalu dudok ba kedai laban aku. Laba aku lalu teri ke ngena barang ende ke enda dibai nuan pulih ke menua. Baru aku nemu ti mese nuan mai aku nulung aku pasar tadi ketegal nuan ka meli barang aku ketegal ka baru aku nemu ti mese nuan mai aku nulung aku pasar tadi ketegal nuan ka meli barang dikena aku pulih ke menua. Baka aku. Udah tu tua lalu ninga barang nuan Stacey. Au mesu enti kitai udah abis makai ba kedai tu dulu agi aku mayar pengkai tua Stacey. Enti aku ngangau bala toke cina berapa berapa rega pemakai kami tu. Nama tokoh Cina ke ngempu kedai makai nya Liu Sun Chun enda terebak begulai enggau Iban laban tokoh Liu Sun Cheng tu bisi muka kedai makai ba Engkelili Sri Aman. Nya meh tokoh Liu Sun Cheng tu. Liu Sun Cheng nemu bejaka Iban maya betemu enggau kaban Iban ari. Ari engka Lily enti tu ke Leo udah berandau enggau bala Iban. Ooh baka bisi pengerami di intu sida ke ke madah baka pengerami ari gawai enda ukai ga gawai ukai ga pengerami gawai enti aku salah. Nama tu ke Cina ke ngempu kedai makai nya Lio Sun Cheng udah teleba begulai wang Iban laba tu ke Lio tu bisi muka kedai makai pang kelili Sri Aman nya meh tu ke Lio tu nemu bejuki Iban mai iya betemu enggau kaban Iban ari kelili enti tu ke Lio udah beranang bala kaban Iban apu baka bisi pengerami ti empu sida iya ke madah pengerami gaul kai ka pengerami gawai. Enti aku tu ngumbai pengerami Kristena bedau gak bulan dua belas agi tang aku rindu menda bansa bukai ka begulai enggau Iban tu meh siti pengelebih menua Sarawak tau begulai enggau macam-macam pupu bansa bukai bisi ka bansa bukai mung enda suka Iban lebuh tu wang nadai temu simpan jalai sida meh madah enggau kitai ni simpan jalai ke manah ke. Miss Wei pan lalu ngingat Stacey. Peda dini nuan Stacey? Peda rumah. Ni dek Stacey, aku bedapur Mister. Nama enggau nuan Stacey bedapur dia? Aku tu bedapur ditu lalu makai pagi lalu ngayuhka aku ngirup agi sekali. Oh pia Stacey, aram meh aram meh tua nurun kitai aram meh kitai nurun laban aku ke ngayun dek ngagai pet kin. Kini tu misa aku ke ngaju nuan ngagai Port Serito Bilun ti ke terbaik kena jas bek pagi ngagai Kuching. Anang ka ngelawa anang ka ngelawa ke diri empu mansang ngagai airport. Meh jam lapan pagi legi mayuh mai kereta nengah jalai. Pama aku nulung kereja ke diri sigi nadai kala ka laun belama ngagai opis. Aram nuan bejalai tua stesi diatu udah jam jam tujuh pagi. Au Miss Wel. Stesi peda dek bejalai ngena bisi kereta lalu nengah jalai kitai tu baka tu belama meh ku nurun keja apuu sigi tumu belama meh nuan mese keman kitai ke datai ba depan airport miri enda lama ke datai meh tua stesi enti nadai kereta bejalai sigi jampat tua datai ba airport pa pun stesi beranum meh mese nadai besai meh tulah stesi meh stesi ke menda. Bedepan sekali Stacey. Puas puas Stacey beranau ngan Maxwell. Nadai berasai meh tudah Stacey, mai Stacey ka meda depan iya. Sekali Stacey bedepan pan lalu tekenyek depan mua endai ai pot. Apu jampa amai tua dah tepa ai pot Maxwell. Nuan nadai nemu. Badu badu bejaku enggau aku nya meh dek nadai nemu. Kita udah datai pedepan airport, amai jeko nuan besua. Enti enti tau nurun tumu ari rumah sigi nadai mayuh kereta bejalai. Tadi aku madai enggau dek siti, enti kita nurun tumu ari rumah sigi nadai bisi kereta lalu bejalai.